boys and girls boys and girls more na hear me o because of the i because i don check other messages when e be say dey this one dey a bit more serious you dey six months pregnant before you go lose the pikin you know before one thing one thing go happen my brother na him i call this woman na na o una dey don dey laugh as i call the woman the first thing wey i hear na eh hello I said, ah, Madam, my name na Nedu. I dey call you from uh, Wazubia FM. Okay. Uh, you send us message uh, about this thing. Uh-huh. the way wey he take answer, I come dey wonder. I said, now because I say, Madam, no vex so. Oh. Why you dey answer? I been a wrong number. I been a wrong number. I dey disturb you. You send us message, more help you. we come dey call you now you come dey do as if say we wan come we be jehovah witness we wan come preach to you abi we wan come do marketing for you we wan come beg you money you say eh that was then i say wetin be that was then he say eh, i'm i'm okay now i don want I don- i'm i'm okay now it's okay now i say so mo forget about am he say yes my question now na say abeg women wey dey there wey dey hear me why e be say una dey dey comfortable with man wey dey abuse una the man wey dey abuse una go abuse una because of say im get una mumu button the man go abuse you play you woto woto in this woman case she dey six months pregnant now the man every day according to the message wey she read according to the message wey she send why i read one and here if una go understand in between this message wetin e mean na say the man dey increase gear every, every day yeah. every time wey e man beat am e dey increase gear from from um, uh, using hand to, to slap am to wipe am to getting cane. cane normally im own na the guy dey play am as if say na guy she be why i talk so any small misunderstanding according to her the guy go use hand pull her neck for wall dey pin am dey pin am for wall meaning say you dey choke am the woman come talk say she no wan die

You no love me, you no care for me because somebody don indoctrinate the same way that they indoctrinate religious belief for people body say go bomb go do this go do that mm. they go go without thinking mm. na so love love won't strong pass that one sef Mm-hmm, true. Love strong past that one. So they don't condition some people mind like that. Eh, they don't believe. That's why you see the men where they sabi beat. na dem sabi beg pass na dem sabi beg you pass And they dey na cry dem sabi join. play law dem dey cry Mm, mind bend they don bend their They dey mind cry. and they don They dey condition sabi their give mind because dem Pass. sabi condition women and most of them na international players if dem dey toast here even you dey do if you put your ear down you go come think say you be babe you wan fall no because e no make sense. e no make sense at all and this kind people dem make i tell you another thing eh this this kind lady now if you see correct human being wey be say dey

anyhow you take channel a woman to take start love first eh. from her youthful age the kind of love wey she take start she dey always follow that pattern till when somebody go come change am again. baba you no understand. it has to start so from her so this very one you know mm, say i say open up. over the weekend she don change her mind. she don change the guy the guy don the guy don the guy don use him him tools. good he don use the tools. good this na person wey be say out of pain see the the very long message You think say that message na just at once na she just type am send you. She settle down type am from the She don- bitterness she don of reason her am. mind. Na she take type am come. But how come suddenly, just of few Suddenly. days she change her mind say she no want anything. The guy don use tools, That is good for him, yeah. long tools, take take sort out the matter the high she don she don bring am to default setting no you know see see eh i'm more than not vex o abeg all of una wey dey hear me na something wey be say me i can never understand mm. me why i dey here so i like peace mm. i like peace of mind pa e better man no get cover for pocket but make i get my peace of heart mm. e dey i dey i dey cherish am die. again uh, yeah, oga no dem i tell you something uh, na wetin we dey preach you see all these ladies all these small small children be say people dey abuse when they dey young so. Yes. na where e dey go be this maybe this person now eh, the papa dey beat the mama. of course na so e dey start yes, like that yes. too. and and and, and the, is it the same way you talk eh? Yeah. I go talk am and I go talk am again. We don't, I don't, we don't talk am tire on top mm. this show. You see, and if anything go fit settle, three women dey here. Yeah. If peace go dey for anywhere, now women go decide women, whether yeah, peace go exactly. dey, abi peace yes. no go dey. Now women dey actually dey marry men. Now then they marry men. Now we dey think say now we dey marry them, but now women dey marry men. Now women dey if house wan get peace, na woman go decide whether Of course, peace go dey that house or of not course you no lie if woman if you wey be guy you feel say you be sharp shooter ah all the men for area know you all the women na you dey run all the girls for the area the woman know before you even do your waka Of course. say she keep quiet na because of say she wan make peace dey Make for the peace dey, house yeah. now these women also na dem dey make society wetin society be Thank you. as society dey bad pass una women na una womanhood. dey contribute to am Na dem. now this thing wey happen so now na una women cause am Exactly. because papa go dey beat mama for house mama go say oh i don want to leave because of my children Please. now the children wey you no wan leave because of uh, you get um, two sons you get um, uh, two daughters or you get one son or you get one daughter for house i go i don talk am here, i go talk am again the man go dey beat the woman the only thing wey the children dey see na their papa always beating their They beat mama their mama, yes. or their mama always beating their papa or both of them always They- they fighting fight. now e go reach point sometimes and e be say e e- wey be- because no be always beating sometimes laugh go dey you understand the ones wey dey try pa package am now the the pic- the children go come also see say ah their parents don dey together for a long time dem dey fight o but dem dey dey together ah they don dey ah, they don dey marry for thirty two years now Mm. they don dey marry for some years now you go see that pikin go grow up with the mentality thinking say say- for the relationship to last last, she beating need gats to dey. endure But when- whatever she dey Dey- see she dey see. inside make she still dey make make she dey you go for long see like even that some people some people some pastors you go go meet them say dem dey beat you for house they go say we are going to pray about it exactly. we are going to pray about it stay there if your parents can endure mm, you can, can endure, endure. So na eh, spiritual eh, na it's, it's a spiritual thing it's a family matter. the day with people dey go understand say because of say you be spiritual head no make you a counsellor you go better more separate those two things. get on my pastor for abuja i dey respect the pastor die when it comes to teaching ah mm. pastor k e dey teach fire mm -hmm. my brother one day you know say that one be say be say after church you come una go come follow pastor go house mm, mm, you may go mm. arrange some things for house all those things my brother na so i dey back of motor pastor dey in in in dey drive im wife sit down for chair the children dey still small dey sit down me i dey the side i dey see the guy where i dey i dey see the guy i dey see the woman for corner e be like say the woman come tell am something i no know wetin the woman tell am mm. omo snap guy mood change if you see the way wey the guy take talk to the wife baba baba i fear baba that day i say he same pastor na the same pastor be this mm-hmm. oh, omo as he do that thing give the woman the woman just crawl the woman just comport herself come calm and as you just enter inside her house the woman say do as if say nothing, nothing happen yeah. just go kitchen mm. go there arrange mm. other people come dey call her welcome welcome but you don't know say they don't fight the man yeah. don tear eye give am don oppress her with strong word that same man one girl wey bin dey date that time ruth now she she been dey five years relationship yeah. before she break up with the guy mm. now she she dey the other arm of the church me i dey the other arm of the church so we come meet eh, eh, because me i dey like person wey dey work in class when e be say im head dey dey so we come connect because this person na the kind person wey e be say i for like even date na so me and the girl begin do friends we never begin date o begin do friends this girl one day come go meet pastor k pastor k come tell tell am say you know say they dey like form um, uh, uh, counselor relationship adviser come ask the girl say ah say so ah uh, how far root so how far eh, eh, how far with um, uh, relationship now because this because he know the person wey the guy break up wey mm, she break mm, up with mm. wey dem dey for five years the guy too na architect na him he come tell the root come tell am talk say ah say ah the relationship don go now say the person wey be say dem be friends now wey she dey hope say something go uh, say the, say life dey mm. for the mm. relationship wey go happen say na with me na bro emma Ay, dila. you know, bro, bro, na bro, they dey come with bra, bra. Say na, say na bro, ma, na if he say relationship go fit happen with omo. If he see how the guy, the way the guy take shot the thing down, I say no, I will cancel that relationship. Uh oh. uh. -uh. You are just coming out from a five years relationship. You need mm. one year or two years break mm. before you get into another one. Kill the relationship. omo na so one day i come go pastor k house he come ask me say so uh, i heard you are the you and ruth you are very close now i say yes uh, we hope to start dating very soon i mean in fact i feel we're already dating he say no i will kill our relationship she he just came out he tell me straight for my eye he say she just came out from a five year relationship you need to give her space at least one year to catch her emotions back at least two years ah my brother i think say na i no know say you don already tell the girl i come go the girl house my brother as i go the girl house for my for my for the girl f- phone my name na treasure my brother when i ch- check her phone e don change my name to chinedu from treasure to chinedu meanwhile na you wey dey nearly beat your wife and me i no sabi touch woman for body i no sabi beat woman Yeah. so you see the difference now the question i wan ask all of una is go take beg all of una na say i beg if women una wey dey there why una prefer to stay for abusive relationship see this woman case so now person dey nearly kill you if care not taken this, this woman go see sms i i promise you this woman go see sms again exactly now. some people go say ah

are we talking about uh-uh. for church church respect no go dey again why e be say people dey comfortably comfortably sit down on top abusive uh, relationship abusive marriages uh, when e be say dem go dey beat you turn turn beat mm. you you know you turn you to punching bag this you see this you see this talk eh no be talk when e be say we fit end up exhaust eh, exactly exhaust don talk say uh, some people dey enjoy enjoy the beating yes, no. yeah. than

you go come think say na normal thing Exactly, I'm- maybe I'm the not- No, person- no, no, no, no. no see That one na dey lis ten na different. you no dey see am now say that big thing dey set them for the other room abi no that one dey different there are some people wey dem dey beat like that e They are dey only for the fetish. husband side but there are some people that the woman na she want am na she want am e go work everything na be still the orientation na the way you take start na you go come that person dey just born the person come just talk say he just grow up he just feel say na beat me first he no get where to encounter that beating. you no dey see say this i dey this but i don come across people like that. yes e dey. i don come across ladies like that.

dem no dey beat dem normally no dem no eh? go accept but dem no go accept the beating but the only beating wey dem go accept mm-hmm. na if dem wan the, na training to before they them. enter exactly. other room. Yeah. Go chop talking. You don't watch. Again, you don't watch Fifty Shades. if you don't watch and you go understand what she they try to talk. Now watch that movie now. Where from start? the girl sef no sabi that pattern somebody teach her mm-hmm. later she come want that one alone mm-hmm. na the same thing i dey talk say somebody get to program so wait to oh, wait to oh, wait to oh, no vex make i understand wait wait biko so i go see one fine girl now i go see one fine girl now come on i go see one fine girl now me and the girl go just enter room

This the thing where my sister talk now. If you mm. not beat some people, their brain not go set. Mm-hmm. If you give the man uh, chance to they beat you, mm. when he finish, he come back heaven and earth, say apologize. Mm. Some of them go say, ah, because of the gift, he they enjoy the gift. Some of them go say because of children. But the way we be now, mm. me I not support am. If anybody come tell me say see na beat dem dey give am i go tell am say wo if you no comot make you go take your peace outside hmm. you go die and you go rest in peace so which one you go choose because the way wey e be now you no need to even tell them to comot you go explain the two for am abi o give am life and death choose here. because i come say you dey your husband house you come dey pursue another person for you. own then another thing wey i dey try to talk anyway sha dey dey look face you slap me wa i slap you too o make we scatter like that if you go fit bear am yes o if i get one of my customer wey dey tell me he mm. say your husband carry am hit am he say no dey push am here but he give am too eh, what do you mean i say you too what do you mean am i your child and you are beating me if you hit me i hit you back we lock the door we fight to kill ourselves together he say he take time o. Oh.

because we dey agree for beginning then the children mindset go dey say eh go dey change the one wey i watch that day for uh, internet the family meeting yes so everybody go come with the pikin and everybody uh, go down na the two children come dey ask am okay eh when daddy come back from work and give him food he go chop eh i don like your food the fit say no i fit outside go sit down then when he say come plate am then

God hates divorce. Wetin dey make person when e be say dem dey abuse dey always still sit down for inside the relationship or the or the union when e be say by the e wound am by the by the, by the person wey dey wound am mm. by the person wey dey wound am. If you check that lady wey dey wear dark eyeglasses all the time all the time all the time check am well well. e could maybe and this point and the, and this thing wey dey talk so um, uh, not be only men wey dey beat women o oh. women wey dey beat men dey o oh. mm-hmm. i don tell una the one wey e be say i see when i dey grow up mama ogu ah we will get one wey dey for this our studio now ah ah just small the man go beat the woman the man dey work for um, uh, uh, ktl

you understand mm. this woman go dey beat this man the man so, sometimes the man go come back from work you know the man go do afternoon from afternoon last afternoon that time they go two o'clock or three o'clock come back for ten o'clock for night once the man don come back for ten o'clock for night sometimes eh, i don't know whether na because of money they dey beat the man i no know then go dey beat the man she go dey beat the man the children go dey join dey beat the man. Ah. wow ah, na that one bad i remember this one for first time that time. Eh? Wow. Eh? sorry. Wow. nobody if hmm. anybody that time our caretaker hmm. papa victor go come outside come and na their language person papa victor go come outside she go nearly carry because she dey drink gouda she go nearly carry the gouda bottle nearly wan burst the guy ah. head so when ah. he dey beat the man nobody dey chook mouth again the next day you go just see the man carry injury for face dey go work something no everybody come dey avoid the Them. the the, the crowd they avoid them they avoid even the children the family because even the children sef if you be person wey beat their children for for doing something mm. the mama go come outside leave my siren alone leave my siren leave my siren so Come rush everybody dey avoid from... everybody dey avoid them they know say the man later die ah. man later die and the woman death no good the woman die later now but her death her children na all of them don scatter everywhere scatter scatter everywhere. na there i dey go because you see say exactly you know say e don give them now wrong orientation. Mm -hmm. because they dey join dey beat the papa abi. Mm. Imagine. They join the the papa. Imagine. They, they join the They no get sense. They no get sense to know that you know right. Make we make something known eh, to our people. Make their eyes still open small because like you talk a lot of them go tell you say after i make a vow between me and god yes. understand this word where you they talk if you want marry e no dey biblical eh, at all e eh, no dey your bible eh, wey that word um, for richer for poor for better for worse the death do us part i join the for richer the vow the vow no e no dey bible na one man wey him name na go go do your own research o oh, the man name na thomas crowell hmm. in 1548 Now they look and say, may they get something they go they talk if mm. person will marry. Just like the way once president want to enter a position eh, now, they, go get oh, so they go just re- now so they take form ma'am. so okay as christian make we dey talk this thing but, before we marry but some women now go there some now dey take am say na god na bring I right time give us vow which vow before god yeah, yes, who tell you say na god dey for every hello who tell you say witness dey there hello who dey on the phone line.

a married woman wey dem dey abuse to come out you get to think all these factors. my brother i hope say with this few point of hours we've been able to convince you not to not confuse you that marriage will not must not you must not die inside. you must not die inside marriage. you never download the wazobia fm app.